Helo, fy enw i ydi Lleucu, a mi fydda i'n siarad efo chi am y gwahanol fathau o letys ar gael yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ond cyn gwneud hynny, mae dau peth pwysig dwi eisiau sôn amdanyn nhw, sef yn gyntaf, mae pob un o'n myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf yn cael sicrwydd o le yn llety'r Brifysgol, ar yr amod eich bod chi'n gwneud eich cais cyn y cyntaf o Awst ar y flwyddyn pan fyddwch chi'n dechrau, neu ei uwchraddedigion, cyn y cyntaf o fis Medi, a'ch bod chi'n derbyn eich cynnig llety cyn y dyddiad cau. Er ein bod ni'n gallu rhoi sicrwydd o le i chi neuadd au'r Brifysgol yn eich blwyddyn gyntaf, allwn ni ddim addo lle mewn neuadd breswyl penodol. Er y bydd ein tîm llety yn gwneud ein gorau glas i drefnu llety sy'n cyd-fynd â'ch gofynion chi, mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr yn derbyn y llety am eu blwyddyn gyntaf ac wedyn yn gwneud cais am lety yn y Brifysgol neu lety yn y sector preifat am weddill eu cwrs. Ac yn ail, ar ben llawer o fanteision eraill, er mwyn eich iechyd a'ch lles. Erbyn hyn, rydyn ni'n cynnwys aelodaeth blatinwm o'r Ganolfan Chwaraeon yn rhad ac am ddim yn rhan o'ch ffioedd llety. Mae hynny'n golygu, ymhlith pethau eraill, y gewch chi ddefnyddio'r gampfa, y pwll nofio, a'r wal ddringo, a mynd i'r dosbarthiadau ymarfer corff. Felly, nawr, na i sôn am y gwahanol fathau o lety sydd gennym ni yma, ac mae'r rhan fwyaf o fewn pellter cerdded hawdd i brif gampws ar Ben Glais. Cofiwch edrych ar y fideos pob ongl o'r gwahanol neuaddau i weld sut maen nhw'n edrych. Dechreuwn ni yn y dref. Mae neuaddau Glan y Môr, yn amlwg, ar lan y môr ar brom Aberystwyth, gyda rhai stafelloedd safonol a rhai en suite. Ac mae gan lawer ohonyn nhw olygfeydd godidog dros y môr. Mae fflatiau i grwpiau rhwng ddau a deuddeg o bobl yn rhannu, gyda lle i 466 o fyfyrwyr i gyd. Ac yn awr, i'r campws ei hun. Mae Llety Penbryn a Phant-y-celyn Penbryn yn cynnwys gwasanaeth arlwyo. Pant-y-celyn Penbryn yw ein neuadd cyfrwng Cymraeg. Mae'r fflatau yn cynnwys grwpiau ddeuddeg i bump ar hugain o bobl yn rhannu, gyda chonswl a 300 o fyfyrwyr. Ym mhen ucha'r campws mae cwrt mawr, sydd yn lety hunan-arlwyo safonol, gyda fflatau yn cael eu rhannu rhwng wyth i ddeg o bobl, ac maen nhw'n cynnwys cyfanswm o 332 o fyfyrwyr. Mae hefyd yn bosib dewis cael elfen o wasanaeth arlwyo yng Nghwrt Mawr o dan fand prisio dau. Rhosir sydd wrth ymyl Cwrt Mawr, ac yno mae llety en suite gyda'i fflatiau i wyth o bobl eu rhannu, ac maen nhw'n cynnwys cyfanswm o 585 o fyfyrwyr. Rhosir G yw ein llety uwchraddedigion yn unig. Mae'r llety en suite hunanarlwyo sydd ar agor 50 wythnos y flwyddyn, gyda fflatiau ar gyfer hyd at ddeg o bobl yn rhannu, ac mae yno le i 60. Gyferbyn â'r SRG, mae Trefloyn yn llety hunanarlwyo safonol gyda'i fflatau i saith o bobl eu rhannu, ac mae'n cynnwys cyfanswm o ryw 146. Mae Pentre J Morgan, sydd yn pentre myfyrwyr, ryw bum munud o dro o'r brif gampws. Pump i chwech o fyfyrwyr sy'n rhannu bob tŷ, gyda lle i fil o fyfyrwyr i gyd. Ac yn olaf, wrth ymyl Pentre J Morgan, mae Fferm Pen-glais, ein llety diweddaraf. Lle tu ôl swît hunanarlwyo yw hwn, gyda fflatiau ar gyfer chwech i wyth o bobl yn rhannu a chyfanswm o 898 o fyfyrwyr. Mae hefyd 102 o stafelloedd stiwdio unigol i'r rhai sydd ddim yn ffansïo rhannu fflat ac mae siaradwyr Cymraeg yn gallu gynnig cais i rannu fflat cyfrwng Cymraeg. Mae crynodeb o ffioedd a chostau yn lletyOedd ar gael ar ein gwefan.